Hawa, aý dökülmesin diýip içi bilenmi içdiňmi? Hawa, bular şondan soň başladylar diýdiler. Baýramalyň awtostansiýasyndan ýolötene gaýdýan beýik awtobusyň beýik oturgyjyna ürpeýän mündi. Kyrk bäş gradus yssy.

Özüň ýaly olar iki ýer ýuwulman ýören näme ýüsi. Neressäň janyny alyp gelýä diýýä. Ýoşuljak bilen başga ýer bolmansoň eline gaýtaryp kudur ýaga saça çalyp ugrady erkek. Gurt seren ýaly goý ýedi. Be! Be! Be! Hekaýam gaýtalandyr-da. Öňünde oturan bir ýaşulyň gahary geldi. Şu dykalanyşykly ýaşuly zordan yzyna keldi onuň. Eleý, inim. Doňuz ýaly ýek özüň ne edip otyrsyňaý? O, babaý! Bagyşla! Görmändirin. Görsem, hä-l oň urjag-a, diýip, ýuwaşlykly elini gaýtaryp, babaýyň kellesine şapdy. Arak. Görsün-ä, maňa düşün. Iki sany goňşy ýaşaýan. Irden işe gidýärler, öýlän işden gelýärler, iki bolup gitdikmi goňşy, gitdik. Gitdik diýip gidenoklar. Şugur doňdurýarlar, deşeýler, arak içýärler, araga gelen garadirin. Ikisiniň gelini hem, aýaly eýrän şäherdä oturyp, waý, haçan ile güne meňzärkä bulary dogan. Şemal tursa gapdallaryndan geçer ýaly ýa winony haňkap dur. A birden içýänçileň biri tapyrra goýdy aragyny. Beýleki gelin soraýar, Sen nädip goýdurdyň, salgybersene, doga aldyňmy? diýip. Ýok, ýüregini buladym. Nädip? Bir taňňyr arak reseptini gürrüňe diýdi. Hawa, bir taňňyr arak bir pişigiňden myžžygy çykar. Pişigem taňňyry, arakly taňňyry taşla, öňünde goý. Işşek bor, araň yzyny alyp, kişi görüp ýüregi bulanar, şondan soň araň ysy gelse ýüregi bulanar ýörer, içmez. Begendi diýýär pahyr. Barja puluny çykardy, karz kowal aldy goňşy balandan. Bir taňňyr arak. Jon Deýr sürýänleň birindenem haýyş etdi, şu pişigiň üstünden geçip gelsene diýip. Üstünden Jon Deýr geçen gara pişigem oklady taňňyra. Agşam ara äri geldi işden. Goňşy goýunda indi ýekeläň gerekdi, gorşuk gorşuk edip gelýärdi. Aýalam woýenniň ýabysy ýaly aňtarylyp dur, täzeje eşiklerini geýip. Hany-ow! Ýyrş-ýyrş edip ogulçygiň boldumy? Waý, kagyz-eý! Bu gün seň den raždeniýaňy. Den raždeniýaň bolsa meň den raždeniýam saňa näme? Hä meň bile bile bolduňmy? Waý kakadyý bellemezmi? Hä maň nämesi bile belleşe ogany? Pul barmy? Gyraklap belläs. Aý gagazy alyp goýduň-a. Pasportyňy äkel-leý, seň şo pasportyňa erkek diýip ýazaýyn-la. Erdir-laý. Ädigini lazym çykarman geçdi kürsäp öýe. Aýal Taýyram daş gapkaladan seredýärkä näderkä diýip, girdi. Klerka ýazyldy. Täzeje taňňyr. Eý, waý! Nä paşak berjegim käledi. Şeýle gerek dur, arak. Arak-eý! Ädigini birini çykaryp, beýläkdigini birini ýorganyň üstüne doňdy. Bürrüňňüp diýdi-ä, gulagyndanam azot döküldi. Görde, pişik. Aý, Ýene ýerden türkmen almaly dälmi-aý? Nekulturny bolýa. Zakusgasyny bile goýupdyr. Muny aýratyn gapda goýmala. Pişigiň guýrugyny tutup şabradyp çykaryp taşlady kim bolsa. Aýal pahyr muny görüp diň arkan gaýtdy. He ýatan ýerinde öz döşüni ysmanak gaýtar ýedi. Bir haýukdan özüne geldi aýal, indi nädýä gadyp seretdi, ol taňňyrdakyny-a içipdir, pişigi sykyp otyr diýýä. Nädende şundanam-a ýüz gram çykmaly. Iki goňşy bar eken, bir goňşy öýüne çagyrsa-çagyrmasa gelýä diýýä.

Güldüriň diýen aýdym aýdalyň. Sowabaka derjigip zat edip. Bir çüýşe kitle tanyş bilen otyr diýä. Ýatalyň diýse aý maslahat. Aý indi ýataly boş diýen öýüňize gidin diýilse döýündersin diýip ugraşjakdyr-da. Ertirden turdy ol ikisiniň tualete gidýän ýollary çilleri bir eken.

Ol ine beýle. Ýaz, zakonly! Öň haýaň şinem Darýanyňam alýan, Darýanyňy da alanok, gelnejeňem dag boldy, zakonly şondan tapanda. Eý, goňşy, Şokhan ýaly iň gizlin täsirini aýt, menden saňa bir çüýşe podarka. Dogrusy, Içip soň tualete gaýdyp nemeseňde aýagyň giňräk açmasaň syçrasa balaňa deşýä. Arak. Jenap ogurlar. Bir ogry.

Çuly ýabyň gyrasynda gelip yzyna tabşyrmalam bolsa kellesi ýerinde bolsun diýip gygyrdyp ýelegini tugrady. Hoşuna milisioner geldi. Hormat bilen elini papagynyň etegine eltip. Hormatly graždanin ogry! Siz Ogulbike daýzalaň günde iki ýumurt oguzýan agyraýak mäkisini çilipsiňiz. Şo çynmy? Ýok! diýip towgy suwa zyňyp goýberdi. Anda üsti başyň ýelegi näme? Bularmy? Bular ýaňy bir tanyş towuk. Gynym gaty gyzdy. Der basýa. Suwa çümüp çykynsam Türsük maýkany sakla diýip haýyş etdim. Biri obada ýas bolup, pata beripdir. Edil jynazanyň üstüne geldi. Ýaşulular, namazhonlar, yslamylar, dindarlar. Hatara durup, jynaza durdular, dünýeden gaýdanyň iň soňky işini berjaý edýärler. Ölüni kese taşladylar.